Hei wherawhera i tēnei take, nā kua hono mai te mema Pāremata Ōnāhina rā, arā ko Tama Pōtaka. E Tama, tēnā koe, nau mai.
Tēnā koe e taku māreikura e Peata. Koutou ko te marea. Tama, kātahi mātou ka kite i tētahi pūrongo mō tēnei take, te pūtake o te riri i tū ki Tauranga. He pēha nei te hiranga o tēnei take ki ngā iwi whānui o Aotearoa?
He kaupapa tino herenga te whakakite mai, te whakaatu mai i ngā hītori me ngā hōtori e pā ana ki ngā take whawhai nui i Aotearoa nei, me te mea nei me whakatairanga ka tika. Ka pai.
Hei tēnei rā horoi, tū ai te taha ōkawa o tēnei kaupapa, arā o te rā whakamaumahara, ka aha koe hei taua rā?
Oh, ko te tikanga kua whakariterite mai taku rātaka kia noho au ki Hāmutana ki te uru, ki te whaiwhai haere iti o aku hāpori ki konei, engari māku anō e toro atu ki a Tāmati Rutherford me Hāmuera Uffindell kia tae pai atu rāua me ēti atu o te rōpū nei ki te whakatairanga tēnei rā nui. Ka pai, ā, nā, ki tō pāti, i a koutou e kuhu atu ana hei kāwanatanga hou, me aha atu anō, hei whakamahara i ngā pakana o Aotearoa, i ngā take pēnei?
Tēnā, he pai, he pai tērā pātai, tērā paki rēhua e te rangatira, me te mea nei, tō mātou i ngā rua tekau, toru tekau ka huri, ko te hāpai hoki te mana o te Tiriti ki ngā mahi whakahouhou i te rongo, i runga anō i ngā kōkōraho Tiriti. Me te mea nei, kei te tārewa tonu ēti o ngā take Tiriti e pā ana ki ēnei whawhai nui, pērā i a Ruapekapeka ki Ngāpuhi, nā reira, Ko tō mātou e kī nei a te whakatau i ngā kerēme nui, ā, kua kite hoki ēnei ā whawhai nui i roto i ērā momo kerēme pērā ki tō ā rua peka pepa, peka peka atu ki Wanganui hoki ā ērā mahi ā ki ngā stockades ki reira i te tau 1847, ērā āhuatanga. Ka pai, kia huri te kei o te waka ināinei ki na take tōrangapū me tō pāti, nāu te tūru o te kirikiriroa, o o kirikiriroa ki te uru i toa ai, he aha wāuna ki taurangi, ki taua hapori o kirikiriroa, ā, ka pēhea hoki koe e whakatīnana i aua kōrero.
O ka toru ka whā mārama pea mātou o te pāti kahurangi i kī atu ai ki te motu whānui ā, e toru e whā pea ngā take matua, ā, e ngau nei i te pākete a tēnā, a tēnā, e kitea ai tōna pōharatanga ki te pāheketanga ōhanga o Aotearoa katahi. Ā, me ngā mahi i roto i te ao whai hara, ā, ka rua, me ngā mahi hauora mātauranga, me te whai whare, te whakatū hangā whare hoki, ka toru. Nā reira, koirā tō mātou i kawe atu ki te ki te hunga whānui, ki te pōti nui, me te mea nei i tautoko mai te hunga, te hunga o Aotearoa ki tō mātou i kawe ata ai. Nā reira i tēnei wā, me whaiwhai haere i ērā take e toru, e whā pea i ngā anga rau, anga tau, me ngā marama kei te eke mai. Engari tuatahi, kia kautehia ngā pōti motuhake, ka tahi ko te whai kāwanatanga, ka tahi ko te āta kōkiri i ēnei take nui e whakapēhi nei i ō tātou hapori. Engari he aha nā kaupapa e hihita nei e koe te whai? He aha ngā momo kaupapa kia tū, kia tū koe hei, hei Minita?
Well, ko ngā take kei tō mātou hāpori, ō mātou hāpori me Kirikiriroa ki te utu, ki te uru, e āhua pēnei ana me te pāheketanga ōhanga me ērā take i kīia mai ai e au. i ēnei meneti tata nei. Hoi anō, kua kite hoki i iti o ngā tino kaupapa pōharatanga ki roto o Kiririkiri roa ki tura, arā, ko te noho ā tamariki mākinga mō tērā. Me taku e āwangawanga ana ki tērā kaupapa, me whakakore te kāwanatanga hou i tērā kaupapa, arā, te noho o te hunga tamariki tokomaha ā, ki ngā mōtēra, kia whai whare, kia maroke rawa, kia mahana rawa, ā, kia pai hoki te noho a tamariki mā, rangatahi mā ki ō rātou ake whare. Ok, engari kai te hiahia koe ki tēhea o ngā tūranga minita?
Ā, kāre au i te paku hiahia ki te aha, ko au te minita o ngā opeope me ngā puruma. Ā, koirā noe ō i tēnei wā, ā, ka riro ērā momo kōrero, ā, ki tō mātou manu taupua a Kiritopa Luxon, ā, māna anō e whiriwhiri, engari, I tēnei wā, ko au te kanohi mō Hamu tana ki te uru, ā, kia tū pāpāhawa atu i tō mātou ngā mānia, kōpū mānia a Kirikiriroa. Oh, ka pai.
Tēnā koe tama, te Minita o ngā Puruma, ngā mihi nui ki a koe i ēnā whakamārama. Kia ora, ngā mihi.